bara rabbiin tokko ilman qabu haaskaan qabu gosaa lammiin qabu dur jira abaditti hafa akkanaan rabbi beekanii hin je kasiimi ka dirmachuurra barbaadan eenyu ka gargaarsarra barbaadan eenyu ka qodhaa godhaniif eenyu Nuti imma namaa qodhaa godhaa hin jirru. Abaadir hin goonu. Sheekh Hussein hin goonu. Ka gooyla hoonaan kan kanaati hin goonu. Silaa rabbi malee wayi godhani. Eega gootan duubarraan deebitani. Maal qodhaa gootaniif kataarii. Kataarii jimaati. Moodibicha. Hin jirtu jechuu bari hin jirtu. Taayirii gad. gattaa'i. Akkasit duuba nabi Muhammad ni beeyna. Nabi Muhammad ni beeyna. Nama. Nabi Muhammad nama. Abba qaba. Haadha qaba. Bakkatti dhalate qaba. Bakkatti du'ee qaba. Eenyu haadha abbaan isaa? Abdallaa fi Aaminaa makka dhalate makka amata shantamii fi ama shantam taa'e makka ama shantamii sadii taa'e eegasii eessa gale madiina gale madiina ama kudhan taa'e achi boodaani du'e yoo du'e diinsaani du'e du'in du'in sun duubamee maali kunoo kana kana

islaaminaan rabbii hogganamu tooyida baratu qaalii rabbii godhu shirkii firraa dhiisu warra shirkii irraa qulqullaa'u hi? rabbii hogganamu tooyida baratu Ee, Qaalii rabbii godhu shirkii firraa dhiisu warra shirkii irraa qulqullaa'u mee takka na jalaa ja'a. Rabbii hoogganamuudha. Toohida isaa baratuudha. Qaalii rabbii godhuudha. Shirkii firraa dhiisuudha. Warra shirkii irraa qulqullaa'uudha.

Allahee akkaan je dhageessani rabbi hoggonamtanii salaata shananiin hoggonamtanii amma isin keessa kan hin salaanne hin jiru jechuu duuba sun ho- hogganamni akkamii jattan dhagaya Dhagaya islaaminaa yogga ja'an maqaa goggogaa kanaami islaaminaadha jechuun jijjiirama qabaatu rabbi beeku nabii beeku amantii beeku salaata faa jabeeysu salaata kana garaagarummaan wanni islaamaa kiristaana idduu jiru

amantiirraa nama baafti hujuba islaamaatti hin awwaalamu janaazaa irratti hin sagadani intala isaan fuudhani ta inni ta namaan fuudhu akkasii isinirraa dhugaa yoo akkas taate duuba akkamis salaata dhiiftan boo Higa. Dhageessanii. Maana jalaan dubbanne yaabbalee soo jiraa ajjeesuun jalaa callisu jaanii. Rabbi hoogganamnee keessaahuu kabiirri hoogganamee salaata jabeessee ka biirri hoogganamee qarxaasa dhiisee himtee dhiisee faalla dha'uu dhiisee isinirraa dhuga'a amma nu keessa hin jiru akka faalan godha akka faalan dhaqin dhagaya akka faalan dhaqin akka himte bakka himteen dhaqin akka qarxaasan katabin Balla akkan katabi wallaahi billaahi tallaahi mee ja'a. Irraahuu ballama rabbii ja'a. Huliin mootin deebinu ja'a. Laal kun ummatti jirraa jechuu keessanii bara. Laal laal. Ammoo huliittiin deebinu jechuun duraan ni dalayna jechuu keessanii bara dhageessanii rabbii hoogganamuudhaa hogga jennu arma ijoollee malee umaan jiraniiti rabbii hoogganamuudha hoggaaniif jennu dhageessanii salaata jabeessuu wasana firraa eeguu shirkii firraa eeguu amma warri mawluuda godhu hin jiru kadaqee nyaatoo hin jiru Ihi. amma mawluunni ni jira ka godhuus ni jira kadaqee nyaatuus ni jira mee sun asaabahu arra waan inni irra hirkatee mawluuda godhu nutis ni barra yookiin ni barsiifna arma keessa ni jira Arma keessa ni jira. Arma keessa hin jiru. Sunumaahuu barbaaddanii fidu qabdan. Waan akka malee guyyaa akkanaa firraa hambisan. Waan jiru guyyaa akkanaatti dhaqu dhugaa godhan. Jala deeman jawaan jala deemaa ta'u jala deeman. Yookiin firraa goodanii beektanii. Amma namatti nu erga. Dhageessanii. Aboo.

ha biittin abdanne ha samii eebban harkanne yaa rabbi nurraan godhin warra samii eebbifamu sinaa godhu yoo calliftan rabbi sinaa milkeessu yoo calliftan rabbi sinaa milkeessu yoo callifne hoo maalumaan jaalaati rabbi haa qajeelchu majaa haa jaa isiniif een abaariniiti rabbi isaa haa qajeelchu majaa jii dhageessanii mee takka cal jaame akkasit duuba gaa Namni Rabbiin bakka maree ure yoo afaan qaban funyaaniin dubbata jedhanii baaddaa funyaaniin fakkaattanii dhagaya. Ee Rabbii hogganamuudha jenneemi dhageessanii namni falfala godhu ni jira. Ka faala dhabu ni jira. Ka himtee himu hoo. Ka qarxaasa godhu hoo. Intaloon bakka qarxaasaa dhayxu. Bakka himteedhaa dhayxu. namicha isiitiin waa gootu ollaadhatti waa gootu ta himtee himtu ta dhalaa dubrumma jettee hodhitu ta gaayyaa dhuydu tan faala dhaqxu wanni faallijuu dhuga jettee dalaydu ni kafarti amantiirraa baatii beekaa ni jirti isin keessa takkasii ni jirti akoggunuu himan bar takka takka ni jirti nuun jaani mee qaceelloof keessa laala akkasitti duuba dhageessanii toohida ni beektanii rabbumaa addunyaa akiraa dalagee namni hojii dalage hin jiru ka geebaranii gabbaran rabbuma ka sodaatan rabbuma ka gargaarsarra barbaadan rabbuma ka dirmachuurra barbaadan rabbuma yoo qabrii fi qubbii taate malee qabrii qubbii yoo maal jettaniin Irra barbaaduun ni ta'a. Namni qabrii gabbaru ni kafra. Ka gubbii gabbaru hoo. Ka wadaaddoo gabbaru hoo. Ka jinnii gabbaru hoo. Ka roohaaniin buusa ji'u hoo. Ka mooyluuda godhu hoo. Mooyluunni jaan kun laal. Waan malaa baafatanii beeka. Amma dhugumaan isin himan waan malaa baafatanii beekaa eenyuu baase yoo jettan nama tokko malikul muzaffir kan jedhamu eega nabi muhammad du'ee amata dhibba afur takkaa dhibba torba taa'e boodaayi nasaaraanuu Ummanni kiristaanaa dhaloota isaa ni kabajanii nuti hoon kabanyuuhi ni kabanya jedhanii amma dhibba torba boodaa baasan. Wanni amma dhibba torba boodaa ba'e diinni ta'a. Amantiin ta'a. Wanni kiristaanni baasee amantii nuu ta'a. Amantii kiristaana irraa fudhanna. Asliin mooyiluudaa kunoo achii as jeedaamee maal jettan? Mee har'a murtii itti kannaa. laal malaan nyaataan ilmaanuma isin guddifata ammaas ilmaan isaa suniis ilmoon buutii ilmuma buutiiti jedhanii kawaa takka keessa hin jirre Higabo sanama kana fidanii bakka tana kaayanii dura abbaan bakka tana jira bakka abbaa dhaalaa jedhan. Mee jaahilli kun bakka abbaa dhaalu ta'a. Kijibaan abbaa kijibaan kijibni diinni ta'a. Haya kunoo mooluunni waan akkanaati mee odeessa. Ammaas rabbiin akka jiru

Dhabama rabbi sii haa godhu. Bashoo rabbi sii haa godhu. Akkasitti duuba rabbiin kophaasaa dalage malee wanni wajji dalagu hin jiru. Taa akka ja'a. Rabbi malee hagee baranni jira. Haga baranoo. ka sodaatanoo ka gargaarsa irra barbaadanoo ka dirmachuu irra barbaadanoo kan namaa dhihee bari'u hoo ka roobee ka caamu hoo nagayaa fi nagaya dhaba ka harkaa qabu hoo akkanumaa bara amantiin ka dhageessanii hin jiru man qara'inaa gaa'ee waan hin jirre yoo nan jees a'aa nuti akkasitti hin beeknu ja'a amma guulaal Waanumaan an ju'u yoo jettan namichuma kana harmarraa firraa oofnaa. Waanuma inni ju'u jennee akka nurraa achi deemudha taati. Tanaafuu laal hay ammaas dhageessanii shirkii firraa dhiiftanii shirkii firraa dhiiftanii shirkii waan taate beeytu muka gabbaruu nama gabbaruu jinnii gabbaruu Laatuu fi ji'a gabbaru, dachii samii gabbaru, warri dachii gabbaru ni jira. Warri samii gabbaru hoo, kaaduu ji'aa hoo, ka bishaan gabbaru hoo, ka sheeka gabbaru hoo, ka sheeka gabbaru, abaadir hoo. Abaadir ka gabbaru ni jira waliin galtu kaa kunoo ni jira ja'a. Arma keessa jira kaa. Abdulqaadiroo haya Sheekh Husseenoo haya ka naannoo tanaa kunoo ka tulluu sunii ka tulluu sunii hoo hin jiru.

Ganaatti hin deebinuu kan hogguun ji'u ani isin birxeessuuf hin deemaa bara. Silaa ganaatti hin deebinu hogguun jedhe nuti duraanuu hin qabnu jattan laal. Ganaatti hin deebinu hogguun jedhe isinis ganaatti hin deebinu hoggu jettan waanuma jiru tarraa toobbattan taatila. Rabbi isinii haa qeebalu. Rabbi isinii haa qeebalu. Akkaan jee. Eh, Rabbi dhageessanii. Wala laa yahiiqul makru sayyuu illaa bi'ahlihii jedha. Yaanni hamaan abbuma deebi'a jedha. Yaada hamaa walii yaaduurraa.

kun achii dhufe kun achii dhufe kun gosaa baluu wayii waliin jettanii ee wanni suni hamtuudha ammaas karaa faranjii karaa nasaara'a karaa warra bida'a karaa warra ahbaashi'i namni akka quba ibidda kaayuu jibbu jibbe imaanni isaa guutuudha jedhe Karaa Yahudaa ni feetani. Karaa Yahudaa nama gabbaruumi. Karaa Nasaaraa ni feetani. Nasaaraanis namaa fi muka gabbartani. Karaa warra bida'aa ni feetani. Warri bida'aa karaa Ahbaashii ni feetani. Ahbaashii warra quraana kafree quba qabaadha. dhageessanii Abaashiin amma asuma keessa jirti warra quraana qab rabbiin akka jiru ani arshii irrattiin ol taha'aa ja isaan akka jaan rabbiin bakkayyuu jira malee arshii irra hin jiruu jaan rabbiin bakkayyuu ni jira dhageettiin jira beekumsaan jira

Humayyuutiin nu wajji jira. Zaataanoo. Arshii gubba jira. Maaltu akkas jaa quraana. Arrahmaanu alal arshi istawaa jaa. Rabbiin arshiirra jira jaa. Istaqarra jaa. Irtafaa jaa. Wasa'iida jaa. Maasha Allah Allahu Akbar. Amma ilmii xiqqoodha beeytanii himtaniin sa'ina. Waan gurguddoo ajaa'ibaa. Amma uummanni abaashii jedhan. dhageessanii ummatuma keenya gaafammoo waayyaaneen biyya qabdu waayyaaneetu isii dhale ilma waayyaaneeti ulamaa biyyaa warra biyya balleessu jetti warra biyya hin feene jetti waan waayyaaneen nun godhin nu goote dhageessanii kabiirri hamaan ummanni ahbaashii ifi kabiirri hamaan gabroonfataa waayyaanee irra darani kan hafxanyaa irra darani maaliif yoo jette Gabrummaa duniyaa gabrummaa aakhiraatiin deema inni. Namni armarra yoo diin qabaachuu baate, yoo amantii qabaachuu baate, armattiis gabruma, aakhirattiis gabra ibiddaati ilaala. Dhageesse? Gabrummaa waayyaanee qabeenyuma kee gabroonfatti, atuma waan qabdu si dhoorkati, malee ibaadaa amantii ta'e sin dhoorkitu. Ahbaashiin ammoo Kabiirri qarxaasaa kan mooyluudaa kun ammoo amanti si dhoorka. Namni asirra amantii dhabe akira jannata ni jira. Ban namni harma hin jirre akiraa hin jiru. Namni harma jiru mana lamaan irraa tokkuma jira. Takkaa jannatuma hin jiru. Takkaa azaabuma hin jiru. Namni harmatti amantii qabate. Ee amantii dhugaa irra du'e eessa gala? Mirga gala jannata galaami? Ka amantii dhabe hoo? Ibidda galaami? Akkasi amantii keessan isin dhoorkite kabiirri. Ifi ahbaashiin. Ifi wanni firaqa firaqa jaan. Firqaa hundatti kafarre jaame. Waan firqaa jaamu kafarre jaa. Rabbi amanne. Rasuula amanne. Waan kana malee jiru kafarre. Rabbitti amanne. Nabi Muhammadi amanne. Islaaminaan amantii teenyaa dhugoomsine.

Maaliif jibbitan kaa? Kaafira nuun jetti. Dhagaysanii kaafiraa nuun jetti. Duba nuti kaafira moo islaama? Namni kaafira namaan jiru inni inni kaafira. Sunii fi isiinii sirrii hin jirreef irraa eega. Aabaashi yoom? Aabaashiin. Warruma tulluurra mana ijaaru kana suufiyyoota kana. Suufii ni feetanii? Eh? Yoo dur feetanillee amma jibba. Suufiin suufiin laal suufiin amantiin sii sirriimi. Warra rabbiin arshii irra hin jiru ujuula. Ammoo rabbiinis arshii irra hin jira aja. Akkasii. dhageessanii hoyyoolee islaamaa ni dhageessanii akkaan juu dhageessu gaaf tokko nabi muhammad akka isiniin jee alayhi salaatu wassalaam dhageessanii yoo qaalii rabbii goote dhalaan cal jaame qaalii rabbii goonaan qaalii nabii siidhaa goonaan Qaalii abbaa mana siidhaa goonaan salaata shanan jabeeysinaan soommana itti idaannaan shirkii firraa dhiiftee tooyiida qabannaan warra jannataati je allahu akbar ja'a jannata isinii qoodee beeka ammaas akka isiniin je irra hodduu warra jannataa Miskiinuma kanaa jannata guuta je. Irra hodduu warra ibiddaa immoo dhaga'i ka. Ulee dhiisii dhaga'i yaa. Allatun tanuma akka. Ulee dhiisii dhaga'i. Irra hodduu warra azaabaa dhalaadhaa je. Hirrifattanii isa. Allahuh maal jee yattanii gadi hin teessanii. Irra hodduu warra ibiddaa dhalaadhaa je. Bakka takkaan isin dhirrifattu hayyee. Maaltu irra hodduu warra ibiddaa dhalaa godhe jennaan dhageessa. Hama hoddummeessitii. Ibaadaadha dhiiftii. Toohidallee ni dhiiftii. Qaama qullaa yaatii. Abbaa manaa siitiin waliin galanii tanaatu dhuga isiniin jee moo isin irra kaaye ni jirti nama seente oggu xaharaan qabne malee ibaadaa dhiisuun keenaaf ammaas akka jee dhagey dhagey alla gariin barka mana siitti